Ana time yekubhuyifana namudiwa I don't have that time.
mukuru wemuyuziki yese muzimbabwe mukomana unozikanwa nekunyimwe maawadhi holitain wekudai kushaudha mudiwa hudhu naprofeti hubert angel kubroadcast yemhirizhonga kana kuti yaola 7 Wodai kubude pachena kuti zvimascreenshot zvechinherera zviri kuzeya izvi Sandie iye haafe akakumbira mudiwa Hudu naProphet Hubert Angel ruregerero uri kutoti pamberi nehondo pasi nerunyararo saka regai mumunzwe wechitaura paaudio yawatipa. Maita seko family. Eh, I was just going to let the voice randashandisa kuinterview be the only one riri kutenderera. But unfortunately these gentlemen are so desperate vakugadzira ma screenshot. Ana time yekubeefa nana mudiwa kana nana Hubert Angel. I don't have that time. I do not have attention yekuvakanganise. But then eh, ma screenshot amuchaona vakomana. Zvese zvamuchaona zvitenderera hapana vakutongo these are the last kicks of dying horses. eh, these are just dying horses vafana vapera zvapera izvizvi eh, don't worry the leader of the youth has never been afraid to say anything so kana ndakuda kuapologiza kuna anyone i will tell you kuti ndakuti sorry zvaizvezvi takumbotsoma spirit embasi kune mhesva mikono dzese dzasati dzadai kuone vhidhiyo mhanyai kwaola 7 munoona holiten uchidai kuataka vana mama v vana bhaga vana wingi d mapromota zvekaripa nezvimwe zvakawanda inda ikoko ini pano chendichatoita ndechekungokupai nyaya ya Prophet Hubert Angel naMudiwa Hudhu mobva mangoinzwa ndangotore kachidimbu mobva makanzwa motipe macoment enyu thank you funga takangwara ka ngambo kana ngamboita defamation lawsuit apa yako iyo yangu inini mm. and ndobva ndachiprova and vakamuitira kualjazira eh. ndomuitira inini kuti so you bet angel
hmm. airamba mabhebhi mndara ndakamupa mabhebhi mndara ndakamupa mabhebhi saka at least ka akaramba kaana kutora aiwa aitaura kuti aisi level rangu kundibloka inini kutondibloka inini kuti anzi anzi maya hmm. ah, uzive you don't know how to make money i don't know how to make money by pimping eh?
asi do vanhu vamene muchiregedza chikubatai vhudzi wewe muchinamatirwa musisanti muchimanifesta hmm. the fuck is that that's the first time i wandinzwa chitaura the f word painterview yako ndo zvinhu zvinondirwadza inini how many people vasiya offering yavo nhasi kuchechi kuya kuya kuti idzo dzizotengera mabhebhi mota Wilton, are you not making this up? Making this My up, guy. I have proof.
My guy. Yo, unonzwa kuti inini ndotoparidza rini inini hangu inini as a man like holy ten the leader unongona kubvunza natadiwa Okay. but the only reason why i don't do that right now is because i can't mix it up Mm. you can't serve two masters mm. ukunzanotara you can't serve two masters i can't preach no matter mavhesi andinonzwa kana chiprofita changu ndina kunhonga i can't be doing that whilst ndi ndakamirirwa nemabhebhi mm. kuti ndichazomiinda mm. kunight club i can't do that and that's the reason why i'm not doing that apa kuti nauswa dipirera vakunyepa fana ndakavapa time yekuripenda ndakavaudza kuti izvi zvamuri kuita izvi hazviite but he said many like eh, there are, there, there, there are many but so far one ndovandoziva ka ina would never be able to come here and talk about zvinhu zvandisina kuona hapana zvamakatadzira nayo but angels kuti vanga makazongovhiringana that's why you're now attacking him ina akanditadzira pakundiratidza kuti mwari wacho anonamata hatombomurespekta ndopakakutadzira iwe akanditadzira bro andikunyeperera even the passion that i have mm. for christ ndakadzidzwa kunamata nayuberenyu i didn't even have to meet him i would watch masermon mm. waize mm -hmm. vachinamata vachiparidza mm -hmm. for that to be the gentleman anondikumbira mabhebhi was the worst thing ever mm. ndakaenda kuchechi kwavo kweko kwandikapefoma kweko yeah. anamudiwa vachindiratidza futi vachibudisa futi vachindiratidza kuti hai takatokula down ichi vachikuratidza futi anamudiwa futi muchechi bro hanzi zoita sei ah uli teni wao takarongeka mtani vachiburitsa pfuti muchechi bro eh ndopana kana ndi izvi hazvisi zvichitendera hazvisi pfuti maybe it's for his protection my brother muchechi muchechi ko ndaita sei ora ndiri kufanira kuiona mudidi vachivhura eh teni hati toti nezvombo zvatinazvo kuti zvidii No, but these are business people. These are business men. Plus, no, not only pfuti.
Mm. Mudiwa manje vakazovhura chibhegi chavo. Kana ratadza macondom. baba inini andimo kunyeperi wangu izvi ndozviendera kukoti wangu ndakapinda mumaubet angel muchechi mame vaindiratidza pfuti nemakondomu mudiwa andiakuratidza ndakabheja ndikati andidzokere bvunza boizi rangu riripo andidzokere is this true vari kunyepa eh vari kunyepa ah uti makondomu akaratidza naniwe mudiwa